Былыр биир алааска, биир балаҥҥа куоскалаах кутуйах олорбуттара үһү. Сайынын иккиэн сир астаан, балыктаан, оттон күһүнүн балаҕаннарын буорунан сабаан, кыгадааннаах кыһын устата уокка оттор мастарын бэлэмнээн, тугу булбуттарын тэҥинэн үлэстэн, иллээхтик быр-бааччы олорбуттар. Үлэлээтэххэ күн-дьыл биллибэккэ ааһар, эйэлээхтик олордоххо олох барахсан кэрэтиэн иһэр. Онтон ыалдьыбат сүппэт буоллахха, бул даҕаны ас даҕаны баар. Куоскалаах кутуйах кыһалҕаны билбэтэхтэр. Кинилэр олорор алаастара үтүө айылҕалаах сир эбит. Сарсыарданы көрсө күн чаҕылҕа сардаҥата тиит төбөтүгэр сандаарыйан түһэр. Оччоҕо иккиэн тахсан сымнаҕас күөх окко ыстан сыламныыллар, чыычаах күн тахсыбытын уруйдуур райхаллыыр ырыатыттан санаалыын манньыан нухарыйан ылаллар куоскалаах кутуйах уҥуохтарынан тэҥ киһилии кэпсэтэр толкуйдуур эбиттэр куоска булугас сытыы өйдөөх хорсун буолан үксүгэр соҕотоҕун бултуу барар эбит кутуйах буоллаҕына тэҥнээҕин билбэтэх кыраһыабай дьүһүннээх хап-хара дьоҕуспут хараҕа көрбүтэ эрэ абылыыр бэйэтигэр тардар мичээр уоттаах эбит Кини өссө тарбахтаах, ашыт киэнэ мааната, бэрт кыра бурдуктан имиик минньигэс хааһыны алаадьын астаан баран, бэйэтэ аһаабакка эрэ куоска хаһан кэлэрин күүтэн олорор идэлээх үһү. Биирдэ куоска бэйэтинээҕэр улахан дьирэни сыһыыттан буһан аҕалбыт. Иккиэн уханнык үөрбүттэр, кутуйах сонно ыры аяныллаабыт дьикти дьэдьэн дыргылсыыта дьэбэтиин тунуй тупсар дьэдьэни саҥа дьылга сиэх буолан сүбэспиттэр буорту буолбатын диэн омуохха уурбуттар кутуйах куоскаҕа эппит барынньа буориам ордугун аска кутуом эн биһиэхэ элбэх буолуо кыайан сиэхпит суоҕа, онон доҕотторбутун ыҥырыахпыт. Чэ сөп, кимин арыгын бэйм билэр. Тымныы туманнан өрүкүйэр ахсынньы ый бүтэһик хонуга тиийэн кэлбит. Куоска арсадыыта туран маһан киллэн хоҕон оттубут, кураанах хардаҕас күлэ-үөрэ саһыгыраччы умайбыт. Кини иһигэр санаабыт, кутуйах уһугуннаҕына барыанньа буһарыа, ас астыа, Оттон мин онуоха диэри куобахтаах кранааһы ыҥыртаан кэбиһикпин. Инньэ гынан туут хайыһарын аннынан доҕотторугар барбыт. Кини тахсаатын кытта кутуох суоҕунан киэр хаһыйан ойон турбут уонна дьирэни ууран сиэбититтэн саатан күрүүргэ санаммыт. Эппит тылы толорбот, сымыйалыыр куһаҕанын оҕолор бэйэҕит бэркэ билэҕит. Кутуйах иҥсэлээҕин ааһан Бырайыны буһарыах, дьээннээх атастыах буолан сымыйалаабыт буруйугар хороҥҥо хорҕойор. Ыал аһын уоран кэбиэр куһаҕан кэмэлдьилээх. Сытыы уһун тиистээх, түүнүн эрэ саһан сыбдыгылдьыйар, мээннэн куттаммыттыы көрбүт сүрэлэс төкүрүк харахтаах дьиҥнээх кутуйах буолбут. Онтон ылата куоска ааспыт олоҕун, кыһыытын-абатын дьоҥҥо курдьугунаан, олоҥхолоон кэпсиир. Кутуйаҕы туан сиир, тыаһа суох сыбдыйан хаамар түүнүн хараҕа уоттанар буолбут